ebitookye manya biiha rain for season harvesting season Uganda two seasons a year Kenya maybe one if they have it nibarya Kenya nibarya sukuma wiki akahunga sukuma wiki hati Amahanga aga gombi wagateerana oti oreebe physical features zaayo, enyanja zaayo nari emigyera nari biiha, oreebe na Uganda na environment yaitu n'ebimera byaitu hati obiteerane hati katugire ngu ogu n'omushaija ogu n'omukazi notandikira nkahe? Mushomesa wangye nikwo yangambiire, obushwere nikwo buri nambwenu as I speak, yesterday. Hariho esimu ei mbaire ningaaniira nayo famire nangwa n'omu kasheeshe omu, omukazi nangwa n'omunyabuzaare agizire challenge nyingi omu bushwere kandi kandi of course hariho omuntu kukora judgement Kwonka hariho okureeba ekintu kikyarenga omushaija mbwenu eki abaire naakora omukazi. Kandi omushaija abonabonera omukazi, omushaija tigaba maarwa nangwa n'ebitokoza bwo ngu tibaabaire baine n'esente tibarikuzaanazaana bagiire n'aheeru na biiha byona byona. Kwonka omukazi, omushaija yaaragururwa yaakira yaaba gye. Ku agarukire yatandikira ahi yakozire ki? Ahi yahendereire buri? Hariho Bishop Magambo owe agira ngu aa tinye omwana wangye bamunjwire nimugamba arugeyo. Hariho ekyokureeba. Ndababeiha nti nimugamba kukoreki? So bashaija mwe, ahabw'enki nituremwa kumentaininga abakazi kandi emirundi mingi obundi oshanga titu Wareeba case eriya okagishoma okagiteera aha muheru ahakuba omwishiki twaba nitumugambira, ah mwana gumizamu gyezaho gyezaho. Kwonka hariho abakuhika bakagira ngu, Mwana we kora ki? Rugayo, rugayo! No! Ekyo tikihikire. Kwonka shi nooremwa ota kumanaginga? Kwonka egyo Sitaane neeruga hi? Mukama atugirire embabazi. Kuhika aha kuremwa buzima ka? Kwonka ekikukira okureeta obuzibu, nitutwarwatwarwa baaruhanga abandi, amahanga agandi nigatunyurura tugyenda n'emigyenzo yaago. Okiza omu kirabo okihurira bakugaaniira, Omukazi nyowe takarutegyeka. Omukazi nyowe atandetegyeka. Reero omukazi naawe akutegyeka? Haza ngu manya nootaaha omu ka shaaha emwe, ibiri, omukazi naaza kukurabyamu amaisho. Ahh Kandi omukazi hati oriya nawe oku nkumwemangira hati omukazi oriya yarugamu yamaawe Kandi agyezire ngu eki orakore yari okurugamu abazaire be bamugyeze ngu gyenda nangwa nabaana obamurekyere nababasa abaana nka bataano hehe. Nka bataano. Rero kandi abantu abandi bakunda ebintu kurwana ngu manya property manya ki nti no even you leave those property go start your life muntu ashomire kwonka oreeba omushaija aremire ku organizinga kandi nituremesibwa obuntu bukye ma tihaine nekiruho tihaine nekikozire gye ngu kiriho kyamaani kiri aho waza kureeba analysis of the problem. Tiriho. Kwonka ekirikureeta obuzibu, baaruhanga abandi, baaruhanga b'Abamoori, baaruhanga b'Abakanaani, abo bakaba bareeba emigyenzo yaabo nabo babeetenga, bagyenda nayo. Yoshua, omu maisho okwo niho arikuza kugirira ngu, Nyowe n'eka yangye, nti imwe mugyende, kwonka nyowe kurugiirira oku naareeba, Nyowe naaza kugyenda na Mukama, ahabw'okuba eki tikirimu bwengye eki eki eki twayenda kuzamu. Omushoro gwa munaana, Naabatwara omu nsi y'Abamoori, abaabaire batwire aha rundi rubaju rwa Yorudaani baabarwanisa. Naabahayo omu mikono yaanyu, mwakubuura ensi yaabo, naabahwerekyereza omu maisho gaanyu. Mukama Ruhanga yaatwebembera omu bintu bingi, bundi na mugyenzi waawe omuheerize emyaka mingi. Kwonka waahikayo waayebwa ngu ekyebaziba, obworo naki? N'obugumba. Na Baraki mwene Zipori, omugabe wa Moabu, yaimuka yaarwanisa Abaisiraeli, yaatuma ahari Baramu mwene Beori kwija kubakyeena. Kwonka naayanga kuhurira Baramu, n'ahabw'ekyo Baramu yaabashabira omugisha Okwo nikwo naabakirize omu mikono ya Baraki. Mukama Ruhanga yaabakorera ebintu bingi abaana ba Isiraeli, kwonka bakaba bari abagomi. Bakaba bakunda kwanga kuhurira. Bakaba barahuka kutwarwatwarwa. Basharamu kugyenda n'amahanga agandi. Basharamu kutsigaho Ruhanga waabo owaabaire abebembeire, owaabaire abahabura, aboorekyerera. Endahiro ezi waakozire zikweba bambi, tsigaho obujunaanizibwa bwawe n'eka yaawe. Tushabe munonga Mukama atuhwere tweyongyere kugaruka aha muramwa. Harimu harimu ebijuma eby'okumanya Ruhanga, eby'okukunda Ruhanga, eby'okumuheereza, tukarinda obushwere, tukarinda amaka, tukarinda famire, tukaba abashaija omu maka gaitu. Nikibaasika. Twaguma ahari Ruhanga ohuriire, nikibaasika nituza kusingura. Hariho obuntu bwingi obukubaasa kwija kuturemesa kandi butaine maani, butaine muhoho. Nambwenu omu za talks eziraazeho, byona nindeeba biri reflected. Esente, manya biiha, emirimo, reeba ogwo omushaija ou nkubagambira. Obu abaire arwaire, nahati arikucharangiriza ngu manya taine na maani, takaazayo kukora. Agire ngu hati obu nkaruga, Tokiza kukora omu kushutama aha kandi nawe tagiireyo kukora. Tokuzeyo tokuza kukora. Haza ashomire aine degree niwe yamushomeise ne masters aine. Niwe abaire ayemerizeho company maani abakama company niwe abaire agyemereze kwonka tokuza kukora. Nti kare nti hati eki orakore ronda omurimo okore ku ashangire ari aha ka CV naronda natandika nti kare wamugire ngu gyenda okore ashangire ari aha CV nagitebekanisa yamugira ati nti kandi eki nakyo kakitaba kyo mbwenu okuburabuza tushabe munonga mukama abashaija mukama atuhwere. Abakazi nabo baine ebyabo kwonka kandi ka tugambe aha byaitu obundi ebirikutuganzya okukira ebirikuruga omu bashaija. Harimu obuntu bukye niinyesiga ngu Mukama naaza kutushuuruurira omu semina egi, kwija kwetegyereza ni buntu ki oburikutureetera obundi twaremwa. By the way, divorce nyowe tinkagiriibaga divorce ei turiho hati. Kwonka omu statistics already eriho bakaba bagambire hati n'abantu baingi nibagaitwa 50 couples every week omu URSB abakuza omu government abakugaitwa omu government omu mwanya gw'okwija omu kanisa. Ekigyendererwa niki? Tibakwenda ziriya endahiro omu burungi n'omu bubi manya baihamu ahaa so ijo tubaire twine abaana aba youth youth convention. Abaana baija baatugambira nti babaire bari owangye aha Sande, the youth, omwana omwe babanza baza omu testimony, omwana omwe aha testimony agamba challenge ei aine na family ye, owaabo omushaija akatsigaho eka bakiri bato, nyina boona owaabaire naabareeberera, Oreeba omwana obusaasi, omwana akagira ngu nambwenu agire ngu ataaha aha kanisa nabo eka n'abanyabuzaare naki. Abaana nibaba disoriented. Ijo hariho omwana ondiijo owa primary, primary, primary omwe emwe omuri Mbarara omu, nkazayo kubaha ebirabo abaakozire gye, omwana akaihayo five aggregates. Ku naabire nimuha ebirabo Agabwa ari na head boy mubuuza bangira ngu ni maana omurokore hey nti mwana we tuheereze obujurizi azibaho obujurizi agira nti mbwenu nyowe aka ari omu P5 ari omu ishomero rimwe eri omuri Mbarara ku yabaire ari aho abaye ayinamiriire ayine enaku abaana bagyenzi be tibamubuurira engiri P5 bamuhika bareeba atakugyenda n'abandi tibeitu shi ekizibu niki? Ku bamuhika abagambira ati, Manya omuka owaitu, tata na maawe tibareebana, nibarwanagana, niba so kyamu affectinga. Hati omu psychology hariho omukazi ogu orikuba nashomesa ebya mental health nagira ngu abaana baingi bari psychologically traumatized ahabwaitu abazaire, ebi bakureeba ahagati yaitu naki, na, na, n'abakazi baitu. So omwana ogwo ekyo kikaakimureeteire yaayinamirira, yaaza hangahari, yaahuga. Kwonka abaana baamubuurira engiri, nawe yaaza omu feroshipu, yaatagatirwa, yaarugaho yaaba yaayesimba omu buruuru, yaaba na heediboyi, yaarugayo ebiconco byarugayo, yaaba yaaza n'omu dibeeti, Yaaba the best debater in Uganda in primary but he had been curtailed by the family domestic violence at home. Itwe abazaire tube very careful tunywane abaana baitu tunywane abaana baitu tunywane abaana baitu. Waaba otanywanire mwana waawe.